Кыһыҥҥы сол күннүк Уорасчырап тылбааһа, долгун будул туманнарга чомпоҕунан ый устар, чанньый курус хонууларга саҥарҕыы уотун кутар, кыһыҥҥы хобуох суоҕунан торуойка ат айанныыр, чуораан биир уҥ кырыктыаһынан салгылаахтык кыбырдыыр туох эрэ кэрэ иһиллэр кучер уһун тойугар арыт санаа эмилгэнэ арыт сүрэх чуҥкуга иттэр сырыал суох кураанах тыа да хаар өтөр-өтөр арай рейнджералардаах биэрэстэлэр көрсөллөр Хобдох курус сарсын Нина, сарсын дьиэбэр тиийэммин көмүлүөкпэр иттэ-иттэ көмүспүн таптыаҕым мин, биир тэҥник чаһыт ыһырҕаан бириэмэ улам барыа, түүн үөһэ үксү араартаан биһигини хаалларыа. Курус Нина, суол салгыылаах, куучар нуктаан ах барда, чуораан тыаһа биир тардыылаах ый ньуура туманырда Александр Сергеевич Пушкин Кавказ Күннүк Уурастыырап тылбааһа Анныбар Кавказ Кыый үөһэ ыттаммын Мин хаардаах эмпэри хааһыгар турабын Ыраах хайа үрдүттэн Хотой күөрэйэр Аргыый тэлээрэр миигинниин тэҥнэһэ Мантан көрөбүн сүүрүктэр үөскүүллэрин сүрдээх сиҥнииллэр бастаан түһэллэрин, манна анныбар былыттар ааһаллар, күрүлгэн таастарыттан тэбиллэн күрүлүүр, онно аллара муох хаппытталахтар, өссө аллара күөх күлүктэр ойутуолар, табалар тайаллар, чыычаахтар ыллыыллар. Ол алын өттүгэр Дьоннор сылдьаллар, чампарык бүүрүгэр барааннар аһыыллар, араагва сүүрүүгэ, суһумнуур биэрэгэр, аллараа хонууга аҕабыт киирэр, уолусханнаах төрүт оргуйар сиригэр умнаһыт мүҥүүччүт хапчаҥы кирийэр, тимир эрэсиэҥкэҕэ хаайыллан туран, аһы көрбүт суостаах кыыллыы төрүт кыынньар, уордайар биэрэгин таһымныы эҥсиллэр, омуннаах долгуна таатыҥын тиэр Суох, кини аһыырга, сатыырга кыһаммат суорба таас хайалар кинини ыталлар. Түүнүктээх түрмэҕэ хааллан сытабын. Күннүк анныгар биир муҥнаах доҕорум, хаайыыга үөскээбит эдэр хотойум ааннаах оҕолору тоҥсуйа олорор. Тохтуур, тоҥсуйар, түннүгүн одуулуур, миигинниин биири санаабыт курдуктук, көрөн хаһытаан көҥүлгэ ыҥырар. Көтүөх диэбиттии далланнаан олорор. Көҥүл көтөрдөр дьэ көтүөх доҕорум, Оттаас хайаҕа уулаан былыт ол муора көҕүлэр ыраах дуолугар онно буурҕалыын үп сылдьан дайдыбат.

Оннук кэлбэт-көтөр сүүрэр, арай өлөр өлүү маһыгар ханах оҕурук сырымылын хамсык-хамсык тыынанан ааһан, өскө ол мас лабаатыгар ардах таммаҕа түстэҕинэ өлүү садарах кумаҕар дьааттаах уу буолан тостон иҥэр, дьэ онно киһи киһини уордаахтык дьанайан атаарбыт, Тойон тылын кэһиминэ ол муҥнаа сарсыарда аҕалбыт көҕөрө өлбүт сырайын күөх көлөһүнүн аҕынна, өлөр өлүү сымалатын өспүт лабааны аҕалбыта. Аҕалаат, быстан охтубут. Отуутун кириистиир талаҕар Ол кулут эрэйдээх өлбүт, барда баһылыгын атаҕа, ол дьаатынан маастааҕы уостаах оттоһун киириттибит, онон атын кыраайдааҕы уолун кырдьын көлөгөйдөөбүт Александр Сергеевич Пушкин памятник хоһоонун Наталья Михалева-Сайа тылбааһа Мэҥэ таас Мэҥэ тыл күүһүнэн мэҥэ таас туруордум, бар дьонум сүрэҕэр өлбөппүн түстэнним, көҥүлбүн тургуппут мин моонньоох боспунан күн судаар мэҥэтин куоһара үрдээтим, сиик буолан хайдах да мин бүттүүн сүппэппин, ордуоҕа илбиһим суох буолтум да иһин, мин албан ааппынан иччилиэм күн сирин, саатар биир ырыаһыт хаалыаҕар диэритин, улуу-уруус үрдүнэн сороҕум тарҕаныа, Хас да сүүс тылынан мин аатым ахтыллыа, славян сиэниттэн саҕалаан көс тоҥус, финн, калмык тылыгар кытары дуорайыа. Бар дьонум мэлдьитин махталлаах буолуоҕа, үтүөҕэ үөрэппит мин айар соргубар. Көҥүл уруйдаан, бу дьулаан үйэҕэ самныбыт санаатын көтөхпүт дьоҕурбар. Дьылҕа хаан ыйааҕын, оо, иэйиим истиэххэ, өһүөнтэн куоппакка, айхалы күппэккэ, хайҕалы, хобу да санааҕа туппакка, ааргыны кытары мөккүйэ барбакка. Сибииргэ чаҕылхан тылбааһа, Сибиир тон буорун дириҥэр, уостубат уор санаа тулуура, Санньыар үлэҕит кэскилэ, санааҕыт үрдүккэ дьулуура, Эрэй-мыҥ, аргыһа күнэрэл, эһиэхэ барык иин түгэҕэр үөрдэр, чэбдитэр күүс биэрэн, кэтэһэр кэмҥит кэлиэҕэ. Эһиги хаайыыгыт иннигэр мин көҥүл тылым тиийэринии, эйэ, таптал эһиэхэ тиийэн, хаайыы аанын сабан киириэ. Хандалы тимир бытарыйа, хараҥа хаайыы да синньиэ, күн көҥүлэ, илэ-кэлиэ, бырааккыт батас туттарыа Үктэни Сэмэн Дайыылап тылбааһа, эмиэ үрдүбэр былыттар элбээн хойдон эрэллэр. Отох оҥоһуум хайыста, эмиэ сааны сарбыйа, эдэр сааһым бардам дьайын, тулхадыйбат тулуурун сүтэрбэккэ көрүстэрбин окко түспүт оҥоһуубун, дохсун олоҕу олороҥмун, бурҕаттан дьулайбаппын, баҕар, баҕар булуом буор оломмун, бутулҕаттан оттоммун, ол да буоллар ааспат амыр харах сыыны бүттэнэн, ытан дьылга быралыйар. Мин эйиигин таптыыр этим тапталым, кэм да өссө тыыннаах буолуо, баҕар. Билсинимэ, мантан инньэ мин тылым хаһан да эйиигин мунчаарбатар арыт толло арыт кистиитин үүнээн кураанахха сордоммутун бэрдин мин истинник таптаабытым курдук

Кини эбэтэ икки-аҥаата атын олоҕу өйдөтөр. Өйдүүбүн ол күлүм түгэни сайа тыллааҕын. Өйдүүбүн ол күлүм түгэни хаан бастаан эйигин көрбүппүн. Бу уулан сүтүөхтүү уйаҕас кэрэттэн кэрэни билбиппин. Санньылҕам алгыстаах айаммар, сүпсүлгэн түбүктээх күннэрбэр, сирдээҕи сулуһум буолаҥҥын, иннибэр эн мэлдьи сырдыырыҥ. Дьыл-хонук ааспыта, ыраны ыһыахтыыр ытылҕам турбута, ол иһин эн кэрэ дьүһүнүҥ ыраатан умнуллан барбыта. Түҥ тыаҕа уһукка хаайтаран, олоҕум тохтообут курдуга, үҥэрбэр иэйэрбэр таптыырбар Айыы да, Аанньал да суох этэ. Мин кутум эмискэ тилиннэ, иккистээн да курдук долгуйда, омугум сүтүөхтүү уйаҕас кэрэттэн кэлэ гатар кыста. Сүрэхпэр саастылыы умсулҕан, үнүннэ олоххо ахтылҕан, үҥүөхпэр күн аайы көһүннэ, тапталтан хараҕым ууланна, өйдүүбүн ол күлүм түгэни аан бастаан эйигин көрбүппүн бу уулан сүтүөхтүү уйаҕас кэрэттэн кэрэни билбиппин